Rojeve bi xêr temaşevanên ezîz. Hûn bi xêr hatin li ser ekrana TRT Kurdî. Em îro bernameyê me Dayik û Zarok da beşeke nû û bi zindî li pêşberî we ne. Birêz rêvebirên TRT Kurdî ji bo feydeyên we xwestin ku ev bernameyê me îdî bi zindî bê weşandin. Çima herkî pirsek ve hebe Win jî hez bikin em ji bo çareseriyê ve bikin, kerem bikin me ra telefonê dikarin pirsên xwe bipirsin. Em jî tev mamosteya xwe ev pirsên ve ser xêrê çareser bikin. Temaşevanên Delal anha ser ekranê de winê numra me bibînin. Li vir de dikarin me bigêrin. Lê îro temaşevanên ezîz ez gelek kelecan im hem bernameyê me zindî çêdibe hem jî ez ev daviya hefteyên borî li Vanê bûm. Xwedê jê razî bin ji bo ev bernameyê me me ra xeletek girtin. Em jî gelek vê aliyê de jî kelecan bûn. Min jî dît ku hûn ser karekî zêdetir bixebitin, Xwedê Tealay mezin jî ev çavera bêjim nîşan jî vera dide. Ji bo ev xeletê jî ez gelek sipasdar im. Her kesî ra jî gelek zêdetir teşekkûrê xwe dişînim. Vî aliyê de temaşevanên ezîz ya Xwedatî em dizanibûn li vir ev bernameyê de gelekî mirov dixebite ser ev bername ji bo feydeyên ve çareser bikin hem jî navbera malbata ve nav zarokê ve jî her tişt bira înşallah bextewar be em gelek zêdetir diaxivin bixebitin. Lê em ji dizanibûn ev bername bê hezkirin Lê ewqas ya Xwdatî ez jî gelek şaş mam, Xwedê ji we razî be. Hûn anha kîjan aliyê de, kîjan heremê de, kîjan bajarê de me temaşe dikin, em ve gişk re silav û rêzên xwe dişînin. Hûn ser xêrê hatin, ser sera hatin. Vî avayê de min vera havadîsên baş gotin. Anha nav studyoyê me de Birêz şêwirmendê psîkolojî Abdurrahman Yêl mamosteyê me li tev me ye îro. Em ê ser girêbendiya medyayê cîvakî biaxivin. Ka kerem bikin em derbasî vetereyê xwe bin, piştre jî studyoyê de em ê tev mamosteyê Delal biaxivin. Ez xwe tu xwe bidey nasandin. Tu kî hûn çend sala zewicî ne, çend zarê we henin, hûn xelqê ku derin e. Navê min Sipiya, pazdeh sala zewicî ne. Em xelqê Sêrtê ne. Pênc heb zarokê min hene. Yekî pazdeh salî ye, yek jî yazdeh salî ye. Yek jî heşt sal, yek jî heft e, ev jî sal û nîv ye. Tu ji xwe bidayî nasandin, tu xelkê tu derê? Navê min Nîhat e birê min. Ez xelkê Sêrtê me. Pazdeh sal e zewicî me. Pênc zarên me hene û ez birê xwe re bêjin di çil mektebê zarok û em dixebitin bona wan. Em dizanin zarok xweyî kirin, mezin kirin tiştekî îza ye. Te ev tenê dayik mezin nakin zarokan. Tê de em çan bêjin alîkariya baban jî heye. Eyn sala bilîm. Em dixwazin wextî te zarok xwayî kirin te çi îza dît? Wala xwedî îza mesela em bêjin gava nexweş dibîn me birin xestê. Em bêjin gava şêv digiriyan me radkir me dadiya wan şîr dida wan em bêjin. Ez birê xwe ra bêjim. Em bêjin gava ciyê wan nexweş bî me ciyê wan xweş dikir gava ciyê zarokan bêjin Şêf diketin erdê mesela me datiye ser doşê gawan ji binê xwe ra bêjin podê gava atişê wan derdike mesela bêjin şêf gava nexweş dibî me îlaj mîlaj dawa gava baje dî me bin doktor. Caran zarok digirîn aciz dibin yan ji mesela îşekê te derdikeve yan dema zarokê te aciz dibe tu çi dikê tu televîzyonê vedikê tu telefonê didayî destê wan yan jî tu oyuncaxan didayî wan.

Telefî. Yan heta telefî hemî zate televîzyonê jî narêne û încaxa re jî naleyzin. Yan ji destê wan dehneyî nîm veşa şeş heft saetan rojî destê xwe de nayê xwarinê bîle naxwin pîr va dikin. Zêdetir kîjan zorokê te telefon Yan min zaf ev dikevî. Yan ji destê wî nika derînim gerçekten. Em zor ji destê wî dertînin. Eki dema tu dixwazî destê wî derînî yan jî tu çi şertê dideyî ber wî mesela tu dibêjî bila dersê xwe bixebitin lê dersê xwe nexebiti telefon destê wî daye tu çi dikevî di wî ravşê de Wala tu ravşeya ji desta dertîne divê heta û ders çî nebe ez vê telefînê na destê de hate divê dersê xwe çêke te divê çêneke heta tu ders xilas nebe ez telefînê nadim te. Wekî zorokê de dema te telefon dest wan re kir, hêrs dibin, xemgîn dibin, digirîn, çi dikin? Wela zehf digirîn. Yanî zehf digirîn xwe li erdê dixe ev hanê hele. Ev hanê zehf xwe li erdê dixe dibe ê la tê bidî min. Ez jî dibe nadim heta tu dersê xwe çê nekî. Ama dîsa jî em di rêgî de hev dibîn yanî îlla em di destê wî yanî ez dibê dersê xwe dava tu xilas bikî. Telefîn ya te. Ha te divê çêke, te divê çênekî. Tu keyfa xwe yî. Telefîn tune. Peki tu zanî mesela zorikê te dikevne kîjan steyê? Mesela zorikê te benzin jî hene ya tu zanî sêzdeh çardeh sodî ne? Ew jî hene. Mesela tu dibêjî çîzgî fîlman seyr diken yan dikevin lîstikê tileyzin telefonê de çi diken tu xeberê wan ji bo wan tiştan heye xeberê we? Ya ava hanê zehf dikevî tey zarok hene telefînê de vîdyoya. Ava hanê zehf vîdyoya seyrê dike. Ema kurê min mezin keça min dî daha farklı şey tişta serî dike mesela. Kurê min zehf oyna dileyzi. Yani ew zaten çavê xwe jê dernaxe wallah. Em av hanê dîsa jî en azida em zane hanê ev hanê çi serî dike. Hanê videoya elê dirênim hanê çi serî dike. Çi dirêni ez ê leh lê dirênim. Niha tişta meytebê jî. Elbet dema tişta meytebê Aqilwan belkî ser telefonê jî be. Ê wala. Ew mesela çi etkiyeke heye yanî çi bandorekî wî heye ser zorokan? Mesela erêniye, neyêniye, baş e, baş nîne, dersê wan baştir dike yan xirab? Temaşevanên delal anha nav studyoyê me de birêz Abdurrahman ye. Mamosteyê me anha nav studyoyê de tev me ye. Hûn bi xêr hatin. Mamoste hûn çi an in baş in? Xêra Xwedilitebehe Xwedişterazbe ez baş im. Min jî baş in înşallah. Şikir xwe Bername li ser xêrê be. Îro a zindî roja pêşî ye. Înşallah wê ji niha pêvtir jî bi serkeftin dewam bike. Ez we baş dibînim înşallah wê başî bişope. Ez vê aliyê de seva zindî ye hinek îro kelecan im lê însan im ya mirov tiştê ha dane kelecan dibe. Mamoste VTR temaşe kir anha vê dît xwişka me yê delal seva zarokxe Hin tişta me ra gotin. Em ê îro bernameyê me de çi ye mijarê me jî me got girêbendiya medyayê cîvakî yanî sosyal medya baamlılığı. Em ser ev mijarê biaxivin. Ev xwişka me çi me ra got winê ser de çi bêjin? Di teknolojiyê de pir cara teknolojî karê me ji bo ke bi rastî bi serkeftin Hare bixede ji me re alîkar e lê belê îro hinkî ji bin kontrolê derketiye. Dêhê wê kontrolê ji ber ku ne têr di destê dê û bav de dikeve destê zarûka hebkê pirsgirêk çêdibin. Esas qala wî kire. Peki mamoste ez li vir de hema xuşka me diaxivî ez hemen ev fikir hat hişê min. Ev pandemî gelek eva zêdetir kir. Newsa yanî nav malê da lîstik gelekî zêdetir bûya qedexeyê derketinê dervre jî gelekî mirov aciz kirin. Xwezil vî çaxî zar bekî bî îştane der derkevin devra. Newsa bekî ev qas zêdetir nedibû. Hûn çawa difikirin? Di pandemiyê de di cî hebûn ciyê tiştê girîng. Yek jê wan lîstkê ki me bi wan da lîstin kirkî bi çi bi lîstana me wiya rastê xirara wê rast nêda. A di doya jî ji ber dersa fera mecbûr bûn li ser

bi telefona da lîstin zaroka. Ji bo ya wî hêk zêde hat. Tam li vir de mamoste min bibexşînin min gotina ve pê şekir birî. Lê vir de mamoste ez dê dirênim dê û bavê me jî gelekî hanî hûn ev lîstik dibêjin ama xeqê me jî evna nizanin xwe nizanin pê zarê xwe ça bileyzin. Ew ya Bi rastî awê te ez nafikirim çimkî ji zarokantiya me de mezinê me jî biçûkê me jî giş sê berkê zanin, çarberik zanin, heftoka zanin, dama zanin, satranca zanin heta bi okê jî tu bilîzî Ji wê telefonê wan lîstkê di hundirê wê telefonê çêtir e. Vê aliyê de jî ez ev bêjim vî çaxê. Kerem kir. Ez dibînim ku an dayik jî, bav jî, êdî her kes nav odekê de, nav jûrekê de halê xwe ye. Û bi telefonan xwe re. Her kes. Yanî bav jî dêsta telefon heye, dê jî dêsta telefon heye. Ne wisa ancax belkî mitfaxê de xwerekek çê bike vî aliyê karûbarê mala xwe çê bike erê. Ema bav jî mîtanê berê yanî zarokê xwe nabînin. Sibhiya qala wê dikire ji xwe wê wetere gav kadin. Wadê ke tê çê bidî em bêjin dê êvarê çi tîne ser sofrê, çi şîv çê kiribê tîne zarok û bav û ew bi xwe rûdinênî wî dixwin ne wan. Ji bo wî hawî meriv çê deyne ser wê sofrê. Ji aliyê lîstika ogirêdanê de jî ewana jî ewê rûnênî wî tişta bixwin. Tiştêk me da e, ber wan ne rast bû. Veka em bêjin çikolata bi xwarinê eger ki meriv e, misal bide e, şeker e, meriv bêje ew ya ne xwarin ki rast û o baş e e, şûna wan xwarinê din nagire. Di lîstika de jî Eynî weka şekir û çikolata me tiştê ne rast danî ber wan. Ê telefonê çawa me danî ber wan? Ji sibhiya xwîska wê jî bipirsandina wadê wî zarokê destê wê de ê ku wê dileqîne disekîne gavkê dime neşaşime wê dîsa derê bira temaşvan li wê godarî bikin. Wadê ku wî bebekê xwarinê wê pitikê xwarinê dide wî Eceba çi dike? Da tîne qarşiya televîzyonê, da telefonê dide destê wî yan jî nade. Eger ke wî deyne ber televîzyonê û telefonê bide destê wî û xwarinê bi kevçeyê bide, ji xwe wî sebî nizane çi xwariye. Ema bi rastî çi dike zanî? Ew dibêje ke mizikê pitikê têr kir lê di binê wê de Di binê wê de, bilinçaltiyê de wî bi teknolojiyê ve, bi wê telefonê ve, bi wê televîzyonê ve dide girêdan. Yani girêdayî jî vî aliyê de dest pê dike. Dest pê kir. Peki mamoste ez gelekî malbat da dîbînim Diya van erê pê kevçî her kî telefon tine be zarok jî qet naxwin. Naxwin yanî vî çaxê zar dîgrî dayik jî dikeve stresê. Yê çawa ev mesele xilas bike? Ev ya ji çi tê? Dayik dibêje nabêra pênc deqa de yan jî deh deqan de yan jî pazdeh deqa de girkî ez vê xwarinê bî bidim xwarin.

Çima Mamoste ez gelekî lêborîn vedixazim telefonek me heye anha ka hûn jî misade bidin tam ser mijarê me hatiye. Kerem bikin. Alo. Alo. Alo. Hûn bi xêr hatin. Merhaba cumera bername we pîroz be ser xêrê be înşallah. Xwedêş ve razî be navê ve bi xêr. Navê min Farûq ez li Azlê wera ve dikim.

Belê mamoste, yanî ez vera bêjim belkî hezar mirov me ra telefonê vekin ha me qala ev behsa bikin. Ew qala wî bikin. Îjarê me her sê tişta got e, zû ka gerikî bixede, gerikê wîya bixede û gerikî tiştê ke e dibêjim ez bikim. Lê belê ew kê hewcêbûnê ê fîzyolojîk, fîzyolojîk îhtiyac. Belê. Bi ji çi tê? Ne ji terefê xwestina dê û bava tê. Ji ber ke laşê me dixwaze, vîcuda me dixwaze em birçî dibin gerek em xwarin bixwin. Di wexdek li benda birçîbûnê bî hewce nake ki tişkî bi xwarinê re tu bidî zarok. Hema xwe bifikire ki ta neka birçî bî kî kare te bigire, kî kare min bigire. Îcab nake em meriv bin, em însan bin jî. Heywankî jî nikarin girê bidin birçîbûnê. Ama em dibêjin vê saetê gerikî bixwe. Hew qisa gerikî bixwe û havêke dibêjin were kirin û zû. Wadê em vana tînin berê em wî zarokê her du nigî wî dixin solkê. Lê wadêk zarok birçî bibe bêje bê ez nan dixwazim, xwarin dixwazim Ji xwe ew ê har e ra jî bîne bide ber xwe û bixwe. Îcabî ki te telefonê bidî ya jî tu wî deynê xerç ber te televîzyonê nake ya jî tu rişwet bidî nake. Xwesika ew ya bi vî hawî jî biqede. Ji bo kê xwarinê bixwe zarok Ji bo xwarinê bixwe. Ew dibêjin xê dê û bav weka wê xuşka me û gavka dijî ane qal kire. Ew dibêje xê ez zikê wê têr dikim lê yalnîz wê di elmîne rişwetê, wê di elmîne firotinê, wê di elmîne bazarkirinê. Çawa dike? Dibêje ez jê re dibêjim pêşê odevê xwe bike, karê xwe bike Ez ê li dore telefonê bidim te. Ev ne rast e mamoste. Ne rast e, na. Rastina wî çi ne? Rastina wî çi ye? Ji bo ku tişkî bibe xelat, ödül. Belê. Ji bo ku tişkî bibe xelat, ödül çar heb tiştya re lazim in. Yek jî, kirikî haya sebî jê tine be. Ke evê wî tiştêk jê tê xwestin ke bike. Yanî ez te re xelatekî bidim mama haş ti nebe yanî. Em bêjin nan xwarine, em bêjin nan xwarine. Ti dibêjî ji sebiyê xwe re rûnê nanê xwe bixwe, rûnê eger ti nanê xwe bixwî ez ê telefonê bi te dim. Kî bi rastî telefon, çikolata Veka kolaya wan tişt mişteyê verî jî girkî merivî wan xelat ödül neke ödül. Wana em ne rast e. Îja ferz bike ke em bêjin te got e telefonê jî ez ê xelat bidim. Ti gerikî nebêjî rûnê nanê xwe bixwe ez ê xelatê bi te dim. Gerikî carke rûnişte nanê xwe xware ya jî ödeva xwe çêkire têga zîwîkê tê jere bêjî min îro dîte Te ji ber xwe ve rabû û deva xwe çêkir, ji bo wî ya wî vê saetê ez telefonê didim te. Ew ya xela te, ew ya wê dile. Ama ak te berê dibêjî heq e. E em tenê vê dera em dişoxilin, em bêjin ê me hinkî jê patron in, hinkî jê jî dewlet maaşê me dide. Pazdeh mehê em ê rajin xerta xwe em ê harin têxina temê û ew ê ji me re bêje em nadin maaşê we. Ka dibe ji min re berê gotiye ez ê pazdeh mehê maaş bidim. Wadêk nede ew ya ji min re ne xelat e, ew ya ne yo dil e, ew ya heq e. Wadêk dê jî ji sebiyê re dibêje. Lê mamoste hetê anha temam îdî ev zarok ha hîn bûne. Naka em temaşevanên ezîz re çi bêjin ev na îdî ev mesele çareser bikin. Serxêrê îdî bêjin ha temam ez ev anha çê bikim evaha Sererast bikim yani hûn vî aliyê de çi şîret dikin? Ez tişkî ji te rica bikim nêşikîne. Kerem bikin. Bi xêra xwe karê re ji wê telefonê. Tamam. Bi te min çi ji te xwest? Telefon. Min ji te re gote raje telefonê, te jî raşte telefonê. Te gote ki te ji min telefon rahiştin xweste. Tamam. Ama eger temaşvan li destê te godarî kiribin, temaşe kiribin, destê te wiha bû. Armanca min ki ez destê te ji hevdû vekim. Min telefonê kire bahane. He. Ji bo ki elmandin kî Tu ji holê rakî kerem ke spas dikim alî kadî ji min re kir. Destê te wiha bû min xweste tu wî vekî. Ema min çi kir min wî telefonê ji te re got te bigire. Binê te fehm nekire ke ez dixwazim destê te ji hev vekim. Ji te tire ez telefonê didim te. Îşte hûn mamoste ne. Hûn ev aliyê de ji xwe pispor in. Îşte van qala wî dikin. Ji dê re ez ê bêjim çi? Dayikê me, bavê me çi bik? Çiqa xweş. Em tiştê aneka hewce me jî ev e. Ji bo ke tu tiştkî ji holê rakî, kî tiştê em dixwazin rakin aneka telefon, girêdana a em bêjin teknolojiyê gişê. Ne sadece a civakî û medyayê wesayîr. Elmandinkî heye. Ev ya anêka tişkî li holê ye. Ji bo ku te ew ya bidî ji bîrkirin girkî tişkî nû tê xêşûna wî. Weka telefonê. Weka em bêjin gotin lîstik. Lîstikê ki bi hev re karibin bilîzin.

Bi pêncî û deh Hefto qert koma hebûne. ingilîz in. Gişa sêlekantiya me bi wê dihate. Pêncî. Evan pitika e, Aha. xuşkê me çê dikirin, diyê me çê dikirin. Pê diewixîn. Û adê ki ti demê bi tiştkê rast dagirî, tiştê xilat ji xwe nayê kirin. Lê ma xwe da digirî. Ev jî bala min dikişîne. Mesela zarok park hene, baxçe hene hûn dibêjin te kurê min hani pabe jêrî tev hevalê xwe bileyze naçin. Tamam. Elmandin kî heye? Di hundir de elim ye. E belê. Di hundir de bê telefonê wadek dilîze ya jî bê televîzyonê dilîze naxwaze dayê xwe rê. Ji xwe ji vî ha wî hinkî jî êk di hundirê xwe de êk di hundirê xwe de ji xwe re bûne hêsîr hene. Tutsag in, bi jin xwe tenê hez dikin. Hinek jin heta narsîzmê diçe. Yanî tu wadêke dest pê dikî tişkî te bikî nekê wê serê te biêşe. Yanî wadê te te bi kîja karî te nû dest pê kiriye tu serkeftinkî mezin qedandiye. Pêşî meriv pê diewixe, pêşî meriv pê diêşê, dem lazim e, ked lazim e, pir tiştyer lazim e. Bê ked, bê hewl tiştek nabe. Em bêjin te jê re gote dayî. Yanî ki min ji te re bigotena destê xwe veke te yê bigotena mamoste çima ji min re got destê xwe veke. Ama min got raje telefonê te ji xwe destê xwe veke. Ê mamoste ez besa vî aliyê de ez çi dikim? Elê, ez jî dibînim ev ji meytevê hatiye tev telefonê xwe dileyze. Ez jî çend cara bêjim kurê min ve were yan telefonê berde, bernade hez nake. Ama mesela ez dibêjim were em tev giraşî çêkin, were em bi hev re pudîng çêkin, were ez kurabiyek çêkim tu jî îşte welgerîne dayne ser sînî, bavêje firinê. Dermanê wê ev e.

Ev yane ka av tê de heye. Em bixwazin tê de qehwe bixwin girkî ya mûyê avê bixedînin ya birijînin. Hêna ke qehwe tê kev, qehwe tê kev ser wê avê. Ne av e ne qehwe. Ji bo wî ya wî. Xwazî here pudîng çeke, xwazî pasta çeke, xwazî dayê li jêrê bilîze, xwazî Hin dayik ji vî aliyê de seba paqijkirin hani dibêjin dilewit e. Mitfaq îşte paqijkirin zor e. Ez jî dibêjim her aliyê de mitfaq ji xwe Bilewit e. Berê, berê yan dilewit e biraz zarokê ve yan tişta hîn bin. Peki bineqîne lewitandina kesîtiya zarok ya jî jiyana zarok lewitandina wî yan jî lewitandina em bêjin mitbexê, em bêjin xanî, em bêjin cila. Bira kîja bilewte? Bira cil bilewtin. Bira sebî nelewte. Wadê sebî dilewte ja dêdê xeberdan ke dibê kurmê şîrî heta pîrî. Ji Kurmê şîrî heta kurê ez wî jî bêjim Freud pir xweş dibêje ji çêbûnê heta emrê şeşa. Kurmê şîrî di wê dira de ye heta şeşa rûdinê. Piştî heta şeşa rûnişte piştî heta şeşa rûnişte heta mirinê diçe. Ji bo wî hawî Her şeş salê pêşî erkî li serê bisekinin, lewtandin jî hebe, betlandin jî hebe, çi jî tê de hebe mecbûr e li ser zarokê xwe bisekine. Eva hûn gelekî tiştekê taybet vegot, yanî girîngê jî. Çi hetî şeş salî ne, zarokê we hetî bê şeş salî hûn ê ser de gelek zêdetir bikevin. Ne wisa. E var e. Yani perwerdehiya van. Rast. Demek çavera bêjin bingehê van, binhişê van, her tiştê van. Vî çaxê te avîtin. Vî çaxê te avîtin. Ka em li vir da derbasê VTR'yê xwe din bin temaşevanên ezîz kerem bikin. Telefon nav malbatê de tê bi problem. Ez wiha bêjim mesela Gel ve tên xeber diden zorokê ve yan jî çin telefonê ve mijûl dibin û dê dan. Hin caran wisa dibe hinek malbatan de. Malbata we de reş çan e? Wela malbata me de çawan e. Mesela hani tişkî hani ji mala sohbeta wan tune. Süreklî telefîn. Hani edî mesela oqilê we çi kir, hîn çi dikir, örtmeni we çîro çi ders kir. Nabêjin hema îlla telefîn. Têkiliya nav Xwişk û birayên tu çane? Dîsa gel hev xeber diden, gel hev tileyzin nav xwe nida yan dîsa eyno sa her kes telefonê we mijûl dibe. Rewşa zarokan çane gel hev? Ya yê me ver dike hanê şevra dileyzin nêva malê de mesela şevra hanê îlla rûdinên dileyzin ema her di zarokê min ê mezin yanî zehf hîç îletîşeman ji me re tune her di yê mezin. Ema her di dîsa şevra dileyzin ev her di yê kiçik. Belkî hinek hin caran nav xwişk birayan de wiha acizî derdikeve, tiştê wisa derdikeve. Dema ji hev aciz dibin hîn çi dikin? Mesela hîn ji hev veqetînin hîn çan dikin mesela hîn şîretan dikin. Ya em ji hev diqetînin yani em nayê li bigirin hev. Edî mesela ji hevra sibehê rûînê bileyzin. Hani ji hevra sibehê bileyzin ya da edbê yani li hev negirin telefînê sirayê leşevra bileyzin.

Yanî sohbet nakin. Hey zorikê te şerm û kîna ye mesta tiştek dema dixwazin şerm dikin û xwe dikeşine nav xwe. Problemê wan yoksa hene.

Ema meriv ji bîr neke sebî weadê ki çêdibe nötr tê, vala tê. Weka wê kaxe dikê paqij tê. Min teze gotin ya hetî şeş salî. Ev gotinan pêşiyan hate bîra min. Divê tu çi diçînî? Ne wisa. Tu çi biçînî? Biçînî? E, tu yê ev biçînî. Tu çi bavêjî? Tu çi bavêjî tê wî biçînî. Eynî wisa. Em davêjin. Ji ber ku em diavêjin ê nîsk avêtine herhalde wê genim neçîne yanî wadêke de ji kurê tê ew ya. Dibêje rajê telefonê e vî deh deqa de vê tebexê em vala kin hem em bidin devê te ji xwe sebî nizane çi jê xwariye wadê ku wê dede te dê hî jarê. Mamoste em vê aliyê de gelek zarê xwe ça te re bêjim dixne şer şîret yanî gelekî dixne şer ji de na xwe yan Qelbê zarê xwe dişkênin yanî ew a qas bêjim yanî. Bi gotinê hal dikin, bi gotinê nayê halkirin, bi çêkirinê, bi kedê tê halkirin. Ne wisa. Ew jî me got çi, binê re me gavka din ew ke û vê teneke tê. Şopa te diçe, tu çi bikî ne wisa. Eynî were. Me got dê ji bo ku tişkî bibe ödül xelat. Kirkî çar heb Belê em tam li vir mabûn. Yek jê kirkî haya sebî jê tine be. Yek jê ki tu nedî kirkî xir jê derneyî. Kirkî girî ji piştî wê neyê. Ew ê heval pîrekê xwe xwişka me got çi? Got em nêdinê digirî. Belê. A sê ya Ke ti carêk din wî tiştêk di jê dixwazî ke bike, eger kî wî karî bikeve ser wî, gelkî sebî bi ji ber xwe ve karibe hare. Yanî ti bazar mazar neke. A çara gelkî wexdek te wê odilê dayê, wê xelatê dayê gelkî bifire, kêfa wî pirr bê. Ne wan. A pênca, ke te neday, Em bêjin te neda, wî tiştî nedaye. Cara piştê wê dîsa gerekî wî tiştêk em jê dixwazin were kirin. Ê peke. Ez ji te bipersim. Te ji seviya xwe re gote hara ödeva xwe çeke ez ê te bibim kurê ez te bim emî nanê em ê herin bigerin. Ne var. Na. Tişkî warê te go. Em bêjin tişkî warê te go. Ez jî meraqa dikim ka bêjin. Te te gote ez ê filan tiştî bi te dim. Ya jî em ê harin parkê. Pêşî ji xwe tê jê re gote ma da me û pêşî ek bû. Ji ortê re bû. Ne we. Ev nebû. A di doya em bêjin çûye deva xwe çêk kir. Tê jî wî nebire parxê. Bi te wê kêfa wî verê yoxsa yo pê a disibibe. Ê soza min jî dikeve erdê? Kete erdê. Ev bû a di doya binêre. A siseya ke em bêjin deva xwe çêk kir. O hate ji te re gote, Min odeva xwe va qedandî, hayde em derê niharin. Ti pê re derî ew ê bifire hewa. Ew ê belkî kêfayî bê ama pir nayê. Ew ê hindik peyek dû ji xwe dibê heqê min e. He, ke ti nêdiyê ew ê çi bibe? Çû. Ewê carek din roja piştê wê ki dîsa wê deva wî hebe, ewê ji te re were bêje çi ya jî pir cara dibêjin çi. Mamoste telefon hêviya me ye ama hûn isa taybetî dibêjin. Telefonê jî bigirin. Tamam ser de jî ji xwe ama bîr nekin cara din telefon ketin nave. Alo kerem bikin.

Herdik bona yek telefoneke ye sevayê şer dikin. He û ji dibêjin ez navbera van çawa dûz bikim sererast bikim ne wisa mamoste. Erê erê ez li vir da peki ez li vir da xwişka xwe ra tiştekê a bipirsim. Mesa ez ji dê me li vir da ev hate bîra min zarê ve dibêje yan tu qîzin kurin zarê ve? Yek qîz yek xwe re. Xwedê vera bêle. Me saqîza te divêje tu kurê xwe gelek zêde min hez dikî yan jî kurê te divêje tu qîza xwe min zêdetir hez dikî ev dikeve nav vera van? Ew ne dikeve ne ki ez destê kijan ê da a divêje divêje tu kurê xwe min zehtir hez dikî kesik seh divêje. Baş e anha pisporê me yê bersîva ve bide em gelek spas dikin. Hûn her tim bimînin xêr û xweşiyê de înşallah. Tamam, iyi günler, sağ ol. Xatirê ve. Serçava, güle güle. Ser ser. Xuşka me ji hinekî Tirkî, hinekî jî Kurdî me ra gelekî rin derdê xwe got. Belê mamoste. Ji ay Yelîz jî em dest pê bikin xuşka Yelîz û em wiha bêjin armanca xuşka Yelîz te firq kiribe Neke ew ê sebî ji vê girêdanê xilas bibe. Ez ê çawa hindik zirar bi şexsê xwe bigirim? Yanî ew şer dikin, li hev nakin ji bo telefonkê, ez ê çawa wan li hev bînim? Li vir de psîkolojiyê dayik jî gelekî girîng e. Erê, xira dibe. Ne wisa? Binê armanc Dehî ne weka bere. Armanc girkî çi be? Ev vana wade ke telefonê bigirin jî negirin jî e bidim wan jî nedim wan jî girkî tê pirsgirêk çênebe. Armanc girkî ew be. Ne wan. He ame û çara çi bû? Belê. De dilê de me got eger ke carêk dijî wade ke Wî karê gerikî ke bikirina me got odev, gerikî ji ber xwe ve biçûna wî dest pê bikirina. Ama cara roja piştî wê tê ji te re dibê çi sebî, dibê ez vê neqlê jî odevê çêkim tê me bibî kurê. Nebû o zeman. Ev ya nebû xelat, nebû odul. Ji bo ku bibe odul gerikî teberê jer ne gotibûna. Jerê em viya wê bikişînin serî. Li vir de em hep xelat behsayî dikin ama ceza jî yanî dê û bav ceza jî teker. Roja di doya ceza dikeve dê holê. Em bêjin îje ji serî de em dîsa bigirin. Ewê lawik hare sebî hare odeva xwe çê bike. Ti jî diya wî tê em bêjin sadece çû roja pêşî kitêbê tenê derxist. Ya jî raşte kaxeta xwe û qelemê xwe ew ê binivîsîne û hat li ba te rûnişte. Te gote te çi kir ku min kiçêkire? Haydê rabe em diçin parkê. Nîv saetê. Belê. Tiya min şikur derkete, ê min dît te ji ber xwe ve raşte kitêba xwe derxiste. Zarok tiştekî ha hêvî nedikir. Nedikir. Mîtanê belê. Xelatek te da berdestê. Haya wî jê heye? Tune Na, ye. tune. Te jê re gote çavê wî firê nebû, Belê. nêfiriya? Belê. Bi te we'dê ke carêk din ke rûn girkî rûnê odevê çêke, ewê bi kêfa re wê kitêbê derxe yoxsa wê li benda xebirdana te be. Ewê ji ber xwe ve'are. Belê.

Ez çê nakim. Ki ez çêkim tê çi bidî min. Ha wê çaxê dibe veka evê Sebiyê anika vê xuşika me pirsiyê. Wê çaxê dielin min bazarê. Dibêjin ki ez çêkim tê çi bidî min. Çiqa tişt, çiqa emir zêdê dibe. Çiqas sal derbas dibin, hewqsa tişt jî mezin dibin. Me got Kurmê Şîrê heta pîrê Selekantî de dibêje ez ê bi telefonê bilîzim. Hinkî mezin dibe dibêje ez naşuxlim. Hinkî mezin dibe dibê ez kar nakim. Hinkî mezin dibe dibê ez wê ew nav meslekem bêjin. Ya jî heta bi jin û mêra jî Peki dayik û Yelîz her navbera zarê xwe çawa îdare dike? Tişkî pir rih pir rêz bira bernama wan hebe a şixulê a dersa. Em bêjin sebîkek ji bo çi dihebsebê di eyn wextê de wê telefonê dixwazin. Pir rast e. Em bêjin rojê çiqas sê didê? Nîv saet. Ji xwe gerikê pêşî sebî zanibek ji wî nîv saetê pêvtir nikare bilîze. Yelî ji me re gote çi zanî? Gote ez kengî sebî bixwazin ez telefonê didim wan. Ez war fehm dikim. Çimkî ne li destê Yelîz de, destê sebiya de ye. Ew li serê şer dikin. Çiqa canê wan dixwaze hew qisa dilîzin. Warê nebû. Gavê pêşî, girêkî qerara xwe bidin, wextê lîstikê belû bikin. Ew yek. Dema me jî gelekî hindik ma vê aviyê de ez eva davî de pirs bikim mamoste. Pekî êdî vir de got, êdî gotin ketiye zarok. Ne wisa êdî gotina dê baw bavê xwe nakin, gotin êdî ya vane. Vî aliyê de em ê ça xêrxelas kin yanî ça bikin? Ji xwe em tam Ev qala wê dikin. Program, tema. Programê çê dike. Wadek vê programê çê kire pêşî e, kîja saetê evê ve verê lîstin bi wê telefonê wê belî dikin. Di dore evê çi qasî bilîzin? Em bêjin nîv saet, rojê nîv saet. Pir rastiya Qebûl vê. nekir, dayik çi bike? Qebûl neke dayik kî ye? Pê pirsê kir ki mêr ji xwe bêje. Dayik û bav sebîne yoksa ez hinek şûn bû hinek şûn bûye êdî hinek jî rêda derketiye yanî isa bêjim hinek şûn bûye yanî ev dê û bav êdî ça têxne rê tiştêkê bi zorê bi min dide kirin û ji min distîne eziyetak li min dike çi ye giriye ne wan digirî wadêkî digirî bira bigirî giriyî wî pere dike tam bira bigirî

Belê. Radê bigirî ya sebî bigirî? Sebî bigirî. Ra sebî bigirî, sebî aş dibe. Dê aş nabe. Çimkî giriyê sebî di destê sebî de ye. Wadêke pê qayîl bê ewê bisekine. Ema giriyê dê ne di destê dê de ye, di destê sebî de ye. Ew jî kengî canê sebî bixwaze ewê dê bide girî. Mamoste hûn gelekî yanî xwezil dema me hinek zêde bûya ewqas dema me heye ama hûn tiştê issa girîng dibêjin ku daviyê de hûn malbat re çi şîrove dikin? A di doya jarê em bêjin ki ne sekinî li serê şar kirin, bi hev ketin, qebûl nekirin. Wê demê jî belû kir. Em bêjin nîv saet. Ê ma şert e her kê her roj saet nabera yek û nîvê û dudo ya de. A yekî yek û nîv be, a yekî dudo be. He, a sê ya, a en girîng. Berî ke odeva çê bikin, lîstik gerikî nin be. Gerikî berê şê piştî wê lîstik nin be. Em bêjin ji dibistanê hat. Sor çavê xwe şûşt, nanê xwe xwar, cilê xwe ji xwe kire. Ke dixwaze bilîze, bi telefonê be, li jêrê be, li parkê be, li sîte be, tişkî firq nake. Bira berê lîstikê bilîzin. Piştî lîstik lîstin, ewê çaxê, ewê zarok hare ser ödevê xwe, karê xwe bike. Anî hin dayik hemen divêje here dersa xwe bike paşê we. Ne wisa. Dor de tê wek havê eynî ê ke birçî nebûbe û tu bi zorî bi kevçiya nan texî devî wî û bixwe bixwe bixwe. Na xwe ne birçî ye. Hêna ke pê hewce nebîye. Wade ke hewce dibe ya wê çaxê. Ha hinek dê jî naka aneka temaşevana de ji me re viya dibêjin. Wade ke Wexdê ke berê em telefonê didin wan, piştî wê û devê xwe çê nakin. Roja piştî wê heye, ceza wê çaxê dikeve dewrê. Çawa? Dîsa saet yek û nîv e wê neyê sibê. Sibê jî yek û nîv heye. Diya min ka bide telefona xwe wê bêje. Saeta min hatiye. Kurê min qisûrê nenêre dotê û dev çênekire. Ceza jî ne lêxistin e, ne xebergotin e, ne heqaret e. Tiştkî baş ki te dida wî, tiştkî kêfa wî jê re tê, te dida wî, îro e nadim te. Ama ev ya gerkî ne xwarin be, ev ya gerkî ne lîstik be, lîstika a bazdanê û xeberdanê. Mamoste ez hep eva dibînim. Hinek malbat, hinek mirov ez analîz dikim. Jiyana kesî meraqa nak yanî çi êvan heye, çi dikin, diçine ku, çi digerin, çi hildidin ev na qet bala min nakişîne. Tenê ez ev mirov hinek analîz dikim, malbat analîz dikim. Lê dinêrim mîsal gelekî zarê xwe aciz dikin yanî gotin, Hakaret, nifir, êtî, jixwe êtî yani nav çandê me de tişteke herî ne wisa. Yani eva bala min dikişine yani çima em zarê xwe pê hezkirin, pê hembezkirin hez nakin çima anca hakaret êtî dikin? Çima? Yani çandê me de jeva ne zêdetir heye yan vijdi bizim mamoste ne jixwe. Sebî çiqa Mezin dibe girikî meriv wî hinkî ama ew ke bike azad bike girikî ew karibe bi destê xwe karên xwe bi cî bîne. Li ba me em tam tersa wê dikin. Wedêk nû çê dibe mesela pitik wedê te danî ber pêsîra xwe. Wedêk têr bû Tê zimanê xwe derxist. Ne var. Belê. Zimanê xwe derxist serê xwe dikşîne. Dibê diya min ez têrî bûme. Tu jêr nabê jî na girkî vê pesîrê biqede. Belê. Te dibê jî? Belê. Pesîr naxede. Wî çiqa jêr lazim be wê xisa bimije. Ama wadekî mezin dibe tê di sê salî em dibên girkî vê tebeqê bixede. Vê firaqê girkî biqede. Ê wade nû çê bû te vî tiştî lê nekiribû? Te vê ji aliyê xwarinê de xerar destî wî dê bû. Wî ji xwe re digot zikêm têr bû ez va zîvirîm. Ama wadê mezin dibe em ji devla sebiya re wan hewciyê ê fizyolojî weka lîstikê, weka xwarinê, weka razanê, weka tuwaletê em vana gişî em bi xwe qerar didin. Em dibêjin havê min bike. Ama niha wê te ye. Ev vana ê her kesî Çêv cuda ye. Ya Davîda û pêşerojê zarokên me çawa dîbînin mamoste? Pêşeroj pandemiyê de me e, birînik baş xwar. Birînik baş xwar. Heta ji wê tê Kûr bû yan ne? kûrê. Kûre ne wisa. Kûrê. Em ê ça derxin? Kûrê sebî ji malê derxin. Ev ya Bizmar bizmar derdixin. Sebî ki ji malê derê ji hundir derê ki derê derve bi tenê neçe hûn jî bi destî wî bigirin tev de derêne ewê birînê ewê baş bibe. Ewk ji me re lazim e. Hereket lazim e, bi hev re xeberdan lazim e, bi hev re lîstik lazim e, bi hev re ger lazim e. Civat û hereket. Yanî ku tu wadê hereket nekî ji xwe nêrîyê jiyanê tune ye. Hal tu karî jê re bêjî lîstik, tu karî bêjî ger, tu karî bêjî xeberdan, tu karî bêjî bi hev re wext derbazkirin. Ama çi dibe bira bibe weadê ki di hundir de be te gotin nisebî tenê ki ma dê û bav jî telefon destê me de ne. Çima em weadê rûdinênê li hundir tişkî ki em bi hev re xeber bidin dehî namîne kî telefon destê me de ye. Ama weadê ki min bi hev re derênê em bêjin win parkê de ve gotin spor bikin. Ya vê gerê de dikarî telefon destê te de bigerî. Tu nikarî werî. Tam vî aliyê de hûn îsa tiştekê girîng got. Mesela zarê min, kurê min mezin an qîza mezin. Dema ku em bi hev re sohbet dikin, peyamek bê min re ez telefon destê xwe hildim, heme min re dibêjin dayê em anha sohbet dikin telefon dayne. Ya çiqa xweş. Xwska her kes werê bûna. Belê. Ji bo ke nebin hêsîr. Yanî ez ji wan re dibêjim em ji girêdayiyê bêtir anika hêsêrî dest pê kiriye. Ji ê medya civakî medya civakî weka Facebookê jî, Instagramê jî, WhatsAppê jî ewanê ki peymanê nêr destê meriva de mesajê ê nêr destê meriva de têne ya. ewana gerkî werin girtin. Wadê te misaît bûy tê vekî tê wan mesaja bibînî. Ema pir însan Instagramê de mesaj jere tenê misaîte ne misaîte ne bellî ye di nere deng ji telefonê hat rahiştê û tu dî pere deh pazdeh deqa ewiqî. Ji Facebookê tê. Mamoste li vir de derhenêrê min jî taybetî pirs dike. Dibêje ku dê û babok aktîvîteyê çawa bikin? Tev zarê xwe herin ku derê li ku jî bigerin? Çi bikin? Yani tenê park, baxçe dê rûdinê zarok dileyze yê çawa yani bi hev re çi bikin? Bi hev re ji tiştê ên wiha di hundirê rojê de bi rêvçûndinê bigire, Nan çêkirinê te gav kadin got em nan ji bihevre şîvê çê dikin. Eva hetê çûk bûn yanî hetê niha em ji kurê de ji kurê de tu bizêvirî kar kar e. Yanî xwarin bihevre danîna ser masê. Bihevre rûniştin yanî wade em dibêjin bihevre tişta bikin Ew tê bîra însana dibêjin qe hema em sade bi hev re rûnêne kitêba bixwînin. Na, bi hev re win karin derînê bi rê varin. Bi hev re win karin rûnê weka gavkat min wan lîstikek me gote win bikin. Îcab nake win lîstik jî bikin kê karê xwe bi hev re bikin. Odê zarûka hênankê jî dê û bav paqij dikin. Bûne Digo bûye veka kêr kî digo hêna kî diya wî ciyê wî ra dike. Yanî çawa ma nikare li efa xwe dûst ke. Bûya pê bide kirin. Di hundirê rojê de tiştê ki kare bike gerkî meriv pê bide kirin. Wadeke wana bike ji xwe wextê wî û ji bo wan lîstika hindik dimîne. Îcarê te wan lîstika û wan tiştêkê we bi hev re kire û derketin derve. Meriv carna diçe li qunta jî, meriv carna digere jî, meriv diçe marketê jî, meriv

Baş bû me jî nas kir ekîbekî pir xweş jî hebû. Belê ekîbê me bi rastî gelekî baş in em gelek teşekkür dikin spas dikin. Temaşevanên delal wele wextê me ça qediya mîtanê av herikî çû me gelek em kêfxweş bûn înşallah hûn jî nava malê xwe de gelekî kêfxweş bûne înşallah feydeyên ve me bernameyeke herî rindik çêkir hûn giçk